Aya thaa ici ũguo nĩ thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na inyanya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatatũ nĩ mweri ikũmi na ĩmwe mweri-inĩ wa Februarĩ tũkĩmũrĩka tũkĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ ĩndĩ na ngathĩti igĩrĩ ngathĩti ya People Daily ndamĩnyita nĩ ngũgĩkorwo ngĩmĩng'etia wega baadaye no ngathĩti ya The Standard rũgano rwa page 1 ngathĩti ĩno ĩna mbica ya kĩeha mũno Mbica ya mũndũ ũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa ng'aragu a Kenya aingĩ makĩria ma milioni igĩrĩ nĩ andũ mang'etheirwo nĩ ng'aragu. Ng'aragu nĩ ĩtũ- ĩtindĩkĩte andũ thĩinĩ wa kaunti itanyihĩire mĩrongo ĩrĩ ona gũtuĩka harĩ kaunti icio itanyihĩire mĩrongo ĩrĩ nĩ kũratuĩka atĩ kaunti kenda nĩcio ciĩhĩirwo mũno maũndũ ma ng'aragu. Ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ ĩratarĩria maũndũ maya mothe na ĩkoiga Kenyans stare at death, Akenya makũũrĩirwo Maitho nĩ ng'aragu matindĩkĩtwo nĩ ng'aragu, andũ amwe nĩ mambĩrĩirie kũrĩa mahuti ma gĩthaka. Kũngĩ ngathĩti ĩno nĩ ĩrathiĩte ĩrakora thukuru ititũ ĩrĩ arutwo tondũ arutwo matingĩhota gũthiĩ thukuru nĩ ũndũ wa ng'aragu. Maũndũ maingĩ ona amwe nĩ mathamire nĩgetha magethe maĩ. No ngathĩti ĩno ĩroiga maũndũ maya ma ng'aragu magĩthiaga na mbere gũkũ Nyairobi na mũno kũrĩa State House. Eh, no maruga marathiĩ na mbere gũkoretwo kwĩna opulence, maũndũ ma wĩitangi wa mbeca gũkoretwo kwĩna mũthabara ũmwe thutha wa ũngĩ. E, gũkũ nĩ kũndũ gũkoretwo na ndĩa ĩrĩa ĩtagwo ya kĩrugũ na maita maingĩ ũkona mbeca igĩitangwo na maũndũ maya mothe mekwo magacoka magekĩrwo nenda-inĩ o andũ arĩa hũtu mathiĩ na mbere na kuona ũrĩa mbeca iria mabatiĩ gũkorwo ikĩmateithia irahũthĩka na njĩra ĩtagĩrĩire ũndũ wĩ kĩeha mũno atĩ andũ amwe nĩ gũkua marakua nĩ ng'aragu gũkũ Nyairobi nĩ mbeca iraitangwo nĩ ngũka

ona makoiga no nginyagia maũndũ makorwo magĩcenjia na kamĩtĩ ici cia senate icenjio na ciũmbwo werũ nĩgetha metĩkĩre gũthiaga mbere ya kamĩtĩ ici Eh, no gũgacoka gũkoneka hihi no gĩkĩ no gĩkorwo gĩ kĩũndũ kĩa governors eh, gũkorwo magĩka maũndũ ma kũrĩra ũthũrimi nĩ tũkoretwo tũkĩigua ũrĩa governors makoretwo makĩhũthĩra mbeca na njĩra itagĩrĩire mbeca igaitangwo mirioni ithano ũkaigua atĩ nĩ ciahũthĩkire na maũndũ ma house warming na maũndũ marĩa mangĩ ona senators nĩ maramoririe kĩũria yes tũhei ũira mũtuonie nĩ arĩkũ maramwĩtia mahaki no mũno kĩũria kĩngĩ kĩrarĩ ho nĩ rĩrĩ angĩgĩkorwo ndwĩ na mahĩtia rĩ ũretio hĩaki ũkaruta nĩkĩ bas maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti rũcinĩ rũrũ na no nyambĩrĩrie gũtarĩria ndeto tondũ iratambũrũkio nĩ ngathĩti ya the standard ng'aragu nĩ nene mũno icigo-inĩ imwe cia bũrũri wa kenya Gũthũkĩte mũno mũno atĩ kũndũ kũmwe rĩu andũ mararĩa mahuti na mathangũ matarĩagwo, mahuti ma gĩthaka makarĩa o na mamwe kũratuĩka nĩ mahuti mangĩcoka gũtuĩka ũgwati. Kũngĩ nginya ciana rĩu nĩitigĩte thukuru na kwĩna famĩlĩ irathiĩ thikũ ũgakora andũ maikarĩte thikũ cigana ũna matarĩte, andũ makamoca magathiĩ na mbere na kũhoha. Aya nĩ andũ mena kĩmako matoĩ rũciũ gũgakĩa atĩa. No gĩkĩ nĩkĩo kĩmako kĩrĩa kĩnene. atĩ andũ amwe a bũrũri ũyũ wa Kenya magĩthiĩ na mbere na gũthinĩkana na mahiũ mao no gũkua marakua nĩ ũndũ wa ng'aragu. Nairobi no ndĩa nene ĩroneka ĩno nĩ ndĩa ĩrahũthĩra mamirioni ma mbeca abithaa nene ya gĩthirikari e, makĩrĩa na kũnyua na gũitanga mbeca nyingĩ mũno andũ magĩthiĩ na mbere na gũthinĩkana nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma gũgĩkorwo matirĩ na irio. Ngathĩti ĩno ĩreta ndĩa ĩno ĩrĩa ĩramĩta Power Feast atĩ nĩ ndĩa nene cia mwarĩro wa irio na maũndũ marĩa e, makoretwo makĩoneka irio na manuku na maũndũ marĩa mangĩ mothe Eh, no maya nĩ maũndũ marĩa marekĩka andũ amwe magĩthiĩ na mbere na gũkua andũ amwe magĩthiĩ na mbere na gũthinĩkana nĩ ũndũ wa ng'aragu ta state house nairobi hĩndĩ ya ici cia mabeca maingĩ nä ikoretwo igĩtongorio nä president we mwene e, na mbica igacoka ikagathĩkwo nenda-inĩ nĩgetha andũ othe mone nginya cia hũtu makorwo makĩona ũrĩa o mena ng'aragu andũ angĩ no gũthiĩ na mbere na kũrĩa na kwĩhũnĩrĩria aya nĩ andũ mararara na mĩthebeo nĩ ũndũ wa kũrĩa magacoka gwĩkindĩrĩra irio iria marĩa nda ona thirikari ndironeka ĩgĩkua maundu maya ma ng'aragu na ũritũ na otiga mĩario mĩharaganu haha na harĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ abithaa gĩ thirikari maundu maya ma ng'aragu maroneka no kũhũthio mahũthĩtio tareke ngũhe ndeto ici wega tondũ iratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard Ng'aragu nĩ njĩhu mũno mũno na kwanja icigo imwe cia bũrũri wa Kenya kũratuĩka gũkũ nĩ kũndũ kwĩ na ũgwati. E, gwĩ kũndũ thaa ici ũguo andũ maratherũkia mahuti ma gĩthaka nĩgetha manyue maĩ macio, o na rĩmwe magagĩkorwo matirĩ na maĩ. Aya nĩ andũ maratherũkia mahuti ma gĩthaka nĩgetha matanũke, mahuti mamwe nĩ marũrũ mũno no marenda o kĩndũ gĩa gũtanũka, e, gĩa kũhenia nda na hihi eh, nigetha nda icoke icirie he kindu giekirwo gia bata ona kindu eh, kiria maretha no kindu gia kunyitirira muoyo muthenya wa muthi mone kana ni gugakia rucio aya ni andu mena tha icio guo kuratuika ugwati munene muno ona aya ni andu mangithinikana ana ni andu marakoma matoe kana rucio ni rugakinya aya ni andu mararira ni undu wa ruo rwa ng'aragu oro muthenya oro muthenya

Ndia ici cia State House irekeka oro muthenya oro muthenya gutirahwa mithavara ya andu aria marakorwo magigithie kuria thiini wa thingira wa iregi ungikorwo wi mugeni bururi-ini wa Kenya ucoke wone ndia iria ikoretwo igithii na mbere kuria State House no wicirie Kenya niguo gutuire no wicirie a Kenya othe ni kuhuna mahunite no wicirie a Kenya ni kuiganira maiganire tondu ici ni ndia cia mbeca nyingi muno State House

Eh, na igithie kuria na kunywa kuria na guikurukia na gucoka kwarahaga kuria state house ni ikundi cia atumia ni gukoretwo gugitwo eh, mithabara ya ikundi cia atumia gugaikaranga gugetwo ikundi cia hunjia gugetwo atongoria macinani gugetwo ikundi ingi cia giuteti gugetwo ikundi cia mumo ikundi na mithabara iria citagwo delegations itikoretwo ikihwa kuria thingira-ini wa iregi o muthenya o muthenya ni gukoretwo na ikundi na ti ikundi cia andu anini eh, ni andu ngiri cigana ona makoretwo magitwo na njira nguhi Eh, ngathĩti ĩno raiga ũteti wa 2027 nĩ ũrathiĩ na mbere na kũbangwo na hĩndĩ ĩrĩa ũteti ũyũ ũrabangwo ikundi cia mĩbango ĩno nĩcio ikoretwo ikĩoneka ikĩmomoka na itirahwa kũrĩa thingira-inĩ wa iregi eh, gwathio mĩcemanio ĩno thengia wa kũrĩa na kũnyua na kũina ndaci o mũndũ nĩ arainũkia mbeca na arĩa kũratuĩka marainũka mbe, eh, manainũkia mbeca nyinyi mũno hĩndĩ wathiĩ state house angĩkorwo nĩ ũkuma na mbeca nyinyi mũno kũratuĩka Arĩa mathiĩ na mbeca nyinyi mũno marainũka na ciringi ngiri ithano rĩmwe. Ikundi ici nĩ irĩinũkia o mũndũ ciringi ngiri ikũmi o na angĩ magagĩcoka gũtuĩka nĩ mekũinũkia mbeca nyingaingĩ gũkĩra ciringi ngiri ikũmi. Eh, no andũ a bũrũri ũyũ eh, amwe kũratuĩka eh, gũtirĩ ũndũ eh, marona mwega nĩ ũndũ wa ũrĩa matindĩkĩtwo nĩ ng'aragu maũndũ maya magĩthiaga na mbere kũrĩa State House mandĩa eh, atumia eh, nĩ ciana marahe mahuti E, na amwe marahe ciana mahuti thumu na mahuti kũratuĩka ona matabatie gũkorwo makĩrĩo tondũ nĩ mahuti mangĩcongereria gĩkuo maya nĩ mahuti ma gĩthaka andũ makonoreirwo maitho nĩ gĩkuo e, no mbeca no ithiĩte na mbere na kũitangwo nĩ thirikari mbeca no ithiĩte na mbere na kũitangwo ta kũrĩa mwena-inĩ wa State House kiumia gĩthiru

Oimĩre na ciringi ngiri ikũmi ngiri ikũmi tũtatarĩte irio iria marĩte. Andũ makĩria ma ngiri ikũmi na igĩrĩ na magana matatũ nĩ kuuga mahũthĩrire ciringi mirioni igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩrĩ na ithatũ gĩikaro kĩmwe, 123 million. Icio nĩ mbeca iria ciahũthĩkire gĩikaro-inĩ kĩmwe kĩa andũ arĩa mararũgama na kĩama kĩa UDA gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Mbere ĩyo,

president no acokire guthie kuria mwena wa kiribi eh, na president eh, guku kiribi ni acokire kuheana milioni igana rimwe ria mirongo ine na ithathatu kuri yuthi ngiri ithano macokete kuheo mbeca icio makiragwo ni mbeca cia kwiyaka maundu-ini megie biacara bururi uyu ngatheti ino roiga ti mbeca cia uthaitiri wa ng'aragu ciagite mbeca icio ciothe twagweta ni mbeca ihuthikite kahinda-ini ga kiumia kimwe na thiku cigana ona Eh, no ni mbeca njiganu kuhe andu aria marorete gukua ni ng'aragu irio Ici nĩ mbeca njiganu gũkorwo igĩthaitĩra mĩoyo ĩrĩa ĩrorete gũthinĩkana kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ wa Kenya. Ti mbeca gũtarĩ kwĩna mbeca cia kũigana, e, no maũndũ maya magagĩcoka kũhũthio na maũndũ maya magagĩcoka gũcenjanio na maũndũ marĩa twakorwo twagweta maũndũ ma gĩũteti. Maũteti wa 2027 nĩguo wĩna bata gũkĩra mĩoyo ya andũ. Ndeto ya ma nĩ atĩ ruo rwa mũkenya wa kawaida rũtironeka rũgĩkuo tarĩ ũndũ mũnene, tarĩ ũndũ wa bata, e, no mũno ona tathikĩrĩria haha.

aragĩthiĩ Garissa na Mandera eh, kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ no kĩũria nĩ gĩkĩ president arathiĩ Garissa na Mandera kũndũ gũkũ ndagweta kwĩna ng'aragu arathiĩ gwĩka atĩa president arathiĩ kũrugũria mũbango wa nyota mũbango wa nyota ũkoretwo ũrĩ wa kũnyagania mbeca eh, ũyũ nĩ mũbango ũkoretwo ũrĩ wa kũhe andũ mbeca makoretwo makĩheo ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ atĩ nĩ mbeca cia biacara ũguo president ona ti ndeto ya ng'aragu ĩramũtwara kũndũ gũkũ na gũtuĩka kũndũ gũkũ nĩ gũkoretwo na ng'aragu mĩcemanio ta ĩno ya gĩũteti nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno

E, na thaa ici ũguo nĩ kũratuĩka andũ matanyihire mirioni igĩrĩ na nuthu nĩo me ũgwati-inĩ mũnene wa gũthinĩkana nĩ ng'aragu mandera nĩ kũmwe kũru mũno gũkũ kwĩna guoya mũnene na guoya ũrĩa mũnene wĩkuo nĩ atĩ thinĩkano ya mũitĩko wa ngũrũ kana ĩrĩa ĩtagwo malnutrition atĩ yahota gũkorwo ĩgĩthinĩkania ciana na mũno ciana nini itakinyĩtie mĩaka ĩtano thĩna ũyũ wa mũitĩko kũratuĩka nĩ ũhutĩtie ciana ngiri mĩrongo mũgwanja tayarĩ na nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrutĩtwo nĩ kaunti ya Mandera atĩ ciana ngiri mĩrongo mũgwanja tayarĩ nĩ ikoretwo ciĩ na thinĩkano ta ĩno kũrĩa mwena wa Wajia thukuru ĩmwe kũratuĩka nĩ ihingĩtwo na Garissa andũ makoretwo makĩgeria gũthama monekana nä megå gä thaitĩra andå nä gå ikara maikarä te makona mageria eh, gå ikara oro å guo matarä na kaå ndå mareka nä gå kua megå kua Koguo andũ makoretwo makĩgeria gũthama, no thĩna nĩ atĩ nginya mahiũ rĩu matirahota gũthiĩ nĩ ũndũ wa kũhũta. Andũ aya mena mahiũ, mahiũ mahinyĩrĩrĩkĩte, mahiũ mahũtĩte marageria gũthama na mahiũ mao, mahiũ mao makoretwo magĩkuĩra werũ-inĩ, ng'ombe, mbũri igakinya handũ itingĩhota gũthiĩ. Ngathĩti ĩno nĩ ĩrathiĩte kũndũ gũkũ na ĩrakorire famĩlĩ ĩmwe ĩkĩrĩa, ikĩrĩa magoko, famĩlĩ imwe irarĩaga magoko ma mĩtĩ, angĩ kũratuĩka mararĩaga ndunda cia mĩĩthĩ na makarĩa mahuti ma mũrũngũ. Mũrũngũ nĩ mũtĩ ũrĩa wĩtagwo moringa tree. Andũ marakorirwo makĩrĩa mahuti ma mũtĩ ũyũ wa mũrũngũ. Ikundi cia ũteithio wa mũingĩ rĩu nĩikinyĩte handũ ĩkera thirikari nĩ wega ĩtangathe ng'aragu tarĩ ũgwati wa kĩbũrũri. No rĩngĩ Ũndũ ũyũ toguo ndoiga ndũkoretwo ũkĩoywo na ũritũ, na o kũratuĩka eh, gĩkĩ no kĩũndũ kĩroywo tarĩ o kĩũndũ gĩa kawaida oro ũguo

nĩroete magũrũ magathiĩ nginya Isiolo magathiĩ Marsabit marathiĩte nginya kũrĩa Thamburu marakorire mũnyagano wa mahiũ makuĩte ng'ombe na mbũri ikuĩte oro ũguo igacoka igatiganio oro ũguo iharo-inĩ tondũ ona andũ arĩa meho onao matirĩ na hinya ũngĩ koguo mahiũ nĩ gũkua makuĩte kũratuĩka gũkũ mbũri ĩrĩa ĩna goro mũno Eh, mbũri ĩno eh, rĩu ĩrendio ciringi ngiri ithano ngiri ithano ngiri ithatũ ũguo nĩguo mbũri irendio gũtirĩ ithima ithima nĩ irĩkĩtie kũhũa maĩ na bamĩrĩ nyingĩ kũratuĩka nĩ irathiĩ kilometres nyingĩ mũno gũkorwo magĩetha maĩ ngathĩti ĩno yuma gũkũ nĩ ĩracokete kũrũga nginya kũrĩa mwena wa Suguta Suguta nĩ kũndũ kwĩna mathĩna maita merĩ Suguta kwĩna ng'aragu ĩthiĩte na mbere na kwĩha eh, no gũkũ no gũtuire na ũgwati wa tharĩko ici nĩ tharĩko itũire cia macangiri gũkũ andũ matikomaga eh, nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra tharĩko Eh, gũkũ ũndũ kũratuĩka makoragwo makĩhĩtũkana na gĩkuũ ta ũrĩa gũkũ Nyairobi andũ mahĩtũkaga na ngari kũrĩa gũkua nĩ hakuhĩ e, kĩũndũ gĩkoragwo gĩkĩoneka oro mũthenya no rĩu toro eh, nĩ ũraga nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ toro nĩ ũraga nĩ ũndũ wa tharĩko iria ndagweta nĩ ikoretwo igĩthiĩ na mbere gĩcigo gĩkĩ gĩa Suguta eh, no rĩu ningĩ ona matingĩona toro nĩ ũndũ wa ng'aragu Kwĩna famĩlĩ itanyihĩire magana matatũ ma mĩrongo ĩtano gũkũ iratuĩka irĩ hatĩka-inĩ nene mũno nĩ ũndũ wa ng'aragu, no na nĩ kũratuĩka kũmatwarĩra irio nĩ thĩna mũnene tondũ maũndũ maya ma tharĩko cia ekinaĩ no maũndũ matũtungĩirio gũtarĩ itu rĩ na mbura. Andũ a gũkũ maroiga atĩ kĩrĩa njangiri iratigĩtie kĩracokire gũka kĩrakuo nĩ ng'aragu. Ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria ũhoro wa mũthuri ũmwe nĩ aroigaga arĩ na mbũri mĩrongo ĩrĩ ciokire ikĩhatwo nĩ njangiri magĩthiĩ nacio ciothe agĩtegĩrio tũbũri tũigana ona tũtũ natuo nĩ tũrĩkĩtie gũkua nĩ ũndũ wa kwaga gĩa kũrĩa gũkũ cuguta ona kũrĩ ũguo ngathĩti ĩno ĩraiga kwĩna kũndũ kũmwe kũroneka no kũrĩithĩke kwĩna kũndũ kũmwe kũngĩrĩithio eh, no ũngĩgĩkinya gũkũ eh, kũroneka no kũrĩithio gũkũ no kũragwo aikari a gũkũ maroiga macangirĩ maikaraga mehithĩte mĩkuru-inĩ na angĩ magaikara maikarĩte marima-inĩ macũthĩrĩirie kwĩ mĩhunguru na mĩthongorima macangirĩ maikaraga macũthĩrĩirie na hĩndĩ ĩrĩa mangĩona kanya no gũtharĩkĩra matharĩkagĩra andũ koguo na andũ makĩmenyaga gwĩ kũndũ kũmwe kũngĩrĩithio andũ maraikara oro ũguo tondũ gũthiĩ rĩu ningĩ gũgĩtwara mbũri ciaku kũrĩa e, cingĩrĩithĩrio e, nĩ kĩũndũ kĩmwe na gwĩtĩkĩra gĩkuo ona ikaria gũkũ nĩ mareraga andĩki a mohoro a ngathĩti ĩno atĩ njangiri iria imenyaga mũndũ wothe ũracera Ona andĩki a mohoro a ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ mareragwo njangiri nĩ iramenya mwĩ gũkũ. Andĩki a ngathĩti ĩno makoiga nĩma nĩ maronete imũndũ ciĩ na e, mĩcinga irũgamĩte haraya imacũthĩrĩirie na maitho momũ. Kwoguo aya nĩ maroigaga nĩma andũ aya no makorwo magĩtigĩra angĩkorwo nginya andĩki a ngathĩti ĩno macũthĩrĩria nĩ maronire imũndũ ciĩ na mĩcinga. irũgamĩte kũndũ ime- imacũthĩrĩirie Eh, no nĩ ũndũ wa ng'aragu na andũ gũkũ gũtuĩka atĩ rĩu nĩ maikarĩte mena guoya andũ nĩ makoretwo magĩthama matingĩhota gũthama mathaa ma mũthenya nĩ ũndũ wa tharĩko na ningĩ riũa nĩ rĩhiũ mũno maita maingĩ kũratuĩka atĩ nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra tharĩko andũ marathama mathaa ma ũtukũ Eh, no rĩu ningĩ ona ũtukũ ti ũthiĩ wĩhandĩte nĩ ũthiĩ ũgĩkurumaga gũkũ nĩ kũndũ kũmwe kũrĩa kwĩ nyoka njũru mũno hĩndĩ ya thama ta ĩno nĩho mwana wa mĩaka ĩnana wĩtagwo david ekodil aracokire kũrũmĩrwo nĩ nyoka thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ

Maita marĩa mothe ũthiaga thoko ũthiaga kũũria kĩndũ kĩrendio atĩa, o na hihi waigua mbei ĩ igũrũ ũkageria kwĩyarĩrĩria, no haha Soko Fasta ũrerwo ũingĩre ho uge kĩrĩa gĩ thoko-inĩ ũkũgũra na mbeca cigana, o na ũkerwo ũgwete mbeca cia thĩ biũ nĩ getha ũingĩre thoko-inĩ. Ũrahihinya star five double seven hash na no wĩgũrĩre smart TV, itangi rĩa maĩ, smartphone, he mũndũ ũkũrĩhĩrwo school fees, ng'ombe ya ngirĩndi, macini cia ũthambia wa ngari icio ciothe o rĩngĩ hinya star 577 hash ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ e, shares cia kambuni ya Kenya Pipeline rĩu no irathiĩ na mbere na kũneanwo kũrĩ mũingĩ ĩno nĩyo ĩtagwo IPO na ĩno nĩ IPO kana nĩ wendia ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na e, ũkahingwo mweri ikũmi na kenda mweri-inĩ wa February ũrĩ na ciringi kuma magana e, kenda peke yake no ũgũre shares cia kambuni ĩno ya Kenya Pipeline na wĩigithie na rũciũ rwaku ndũrabatara eh, ũndũ ũngĩ ũrabatara o gũkorwo ũkĩingĩra eh, thĩinĩ wa rũrenda rũrĩa ngũka gũkũmenyithia no thimũ-inĩ yaku no hihinye star 483 star 816 hash ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti na ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ yarĩtie mũno maũndũ maya ma ng'aragu maũndũ maya mothe nĩ ndagũtarĩria ũrĩa bamĩrĩ ikoretwo igĩthĩnĩka na aya nĩ andũ mang'etheirwo nĩ gĩkuo maitho-inĩ. Aya nĩ andũ marakoma matoĩ kana rũciũ nĩ rũgakĩa. Eh, ndeto ĩno yothe ya ng'aragu nĩ ĩrarĩtio nĩ Rigathĩ wa Gachagua mũthenya wa ira akiuga thirikari nĩ eh, ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtangatha ng'aragu tarĩ ũgwati wa kĩbũrũri. Gachagua eh, no arokĩrĩire thirikari nĩ kwaga kwaria ona kana kuoneka ĩgĩkuo maũndũ maya mothe ma ng'aragu na ũritũ na aroiga thirikari ndĩtagũtukanĩrwo ĩtukanĩirwo tondũ andũ arĩa makoretwo magĩtwarĩrwo irio nĩ andũ tayarĩ kũrĩa kwĩna irio

rĩu senators nĩ mateanĩirie mĩario ya governors governors makoretwo makiuga atĩ nĩ marathinĩkĩrĩirio gũkorwo makĩruta mahaki hĩndĩ ĩrĩa metwo kũrĩa senate Eh, no senate ĩroiga governors mararia matũhũhũ nĩgetha metheme ndeto ya ũthũrimi governors nĩ mararĩ na mũcemanio kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa maratetete na magakaya eh, na makoiga ũrĩa mategũgĩcoka gũtĩa thamanji cia kamĩtĩ cia senate atĩ hĩndĩ ciothe nĩ makoretwo magĩthinĩkĩrĩrio makorwo makĩruta mahaki no ningĩ mũthenya wa ira kanjũ ya magovernors

na aroiga ngavana acio matete kana metungumanie na meke ũrĩa mekwenda no megũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũrĩa mahetwo nĩ watho Kajwang' nĩ aroigĩte atĩ ngavana acio no njukũ me nacio aramĩtĩte Gossip Club Eh, nĩ aroigĩte no njukũ me nacio nĩgetha megĩtie manyitane nĩgetha megĩtie maũndũ ma ũthũrimi no aroiga atĩ eh, ngavana acio mabatiĩ gũkorwo magĩtemania ũira ũrĩa menaguo eh, atĩ nĩma nĩ makoretwo magĩtio mahaki Kajwang' nĩ aroiga atĩ ngavana acio nĩ njama menayo nĩgetha e, manyitane na macoke mathure nũ ũbatiĩ gũkorwo akĩmacirithia na aroiga marenda nginya kũmenya ũrĩa marĩcirithagio atĩ marĩcirithagio atĩa makoragwo nĩo maratua mekũrio ciũria irĩkũ megũcirithio atĩa na aroiga gũtirĩ hĩndĩ mwĩkwĩrwo abatiĩ gũkorwo akiuga no ũrĩmũcirithagia e, na mwĩkĩrwo ndabatiĩ kuga arĩcirithagio atĩa kajwang no aroigĩte atĩ E, ona riboti iria makoretwo makirumirira ti maundu ma gwitungira ici ni riboti irutitwo ni Auditor General na Kajwang'a Roiga Governors no minyoyo na wa e, no minyonyo na wa febe menaguo e, maundu maya mothe marekwo nigetha megitie na mage guthie e, me, micemanio ya uthurimi Otosi nake niogite ati Governors e, ni mahinda marenda mathire tondu bunge ina thiku mirongo kenda cia guthurima riboti ĩrĩa ĩrutĩtwo nĩ Auditor Generals atĩ gĩkĩ no kĩũndũ mareka mahinda maya mothe ma ũthũrimi macoke gũtuĩka nĩ mathira ngĩũka kũrĩkia na marĩa me ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard rĩu kĩama kĩa ODM nĩ gĩtanĩte mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama ũrĩa wĩtagwo wa NEC ũrĩa ũtanyĩtwo gũgĩkorwo ũrĩ na mĩaki thandĩ na njari mũcemanio ũyũ actually nĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ na wĩ kũrĩ mwena wa Mombatha na nĩ kũratuĩka atĩ mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ kũrĩ members amwe ya kĩama

Na kanjũ ĩno ĩkoragwo na party leader, koguo Oburu Odinga no gũtongoria mũcemanio ũyũ. Deputy party leaders no megũgĩkorwo meho. Secretary General Sifuna nĩ egũthiĩ mũcemanio ũyũ na gũtuĩka kwa ihinda rĩrĩ gũtiũĩkaine kana nĩ egũgĩthiĩ. Eh, no ĩno no kamĩtĩ kana nĩ kanjũ ĩrĩkorwo na chairman wa kĩama, governors, senators o ũndũ ũmwe na MPs athure, na nĩ kũrĩ na arũgamĩrĩri a iria ciĩtagwo special groups, ikundi cia mwanya. ODM eh, nĩ kĩama kĩna ngucanio nyingĩ mũno, no nĩ kĩũndũ gĩkĩritũ nĩ kũrĩ andũ maroiga angĩgĩkorwo kwĩ andũ amwe megũgĩkorwo makĩingatithio marutwo kĩama-inĩ kĩa ODM kĩama gĩkĩ gĩgũgĩkorwo nĩ gĩathira biũ eh, kana rĩu nĩ gĩagĩtarũkanga nĩ kũrĩ andũ maroiga kĩama gĩkĩ kĩingatithia andũ amwe maũndũ maya makĩo mothe nĩ mathira ngathĩti ya Daily Nation uge wa governors atĩ nĩ makoretwo magĩtio makĩ hĩndĩ ĩrĩa metwo kana hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ mbere ya kamĩtĩ cia senate gĩkĩ nĩ kĩũndũ ningĩ kĩmũrĩkithĩtie mbunga tarĩ ngurunga ya ngũkũmio

O nĩ marathire mbere ya Senate na maroiga maũndũ ma wĩigĩrĩrĩki, ti maũndũ ma kĩmumu kĩa andũ. Kwoguo ti maũndũ ma Gavanas marĩ othe, maroigaga maũndũ ma wĩigĩrĩrĩki nĩ itacũkia nĩa mũndũ arĩ o wika. Kwoguo aya nĩ mararegania na Gavanas acio angĩ na maracoka gũthiĩ mbere ya kamĩtĩ ici cia Senate. No nake Chairman wa kanjũ ya ma Gavanas etagwo Ahmed Abdullahi nĩ andĩkĩte marũa kũrĩ Speaker wa mbunge ya Senate etagwo Amason Kingi na aroiga marenda kũgĩa na mũcemanio na atongoria a Senate nĩgetha makorwo makĩyaria gĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya Daily Nation mathĩna ma SHA no mathiĩte na mbere na kwĩha SHA yambĩrĩirio na ĩkĩambĩrĩrio andũ meragwo atĩ rĩu mathĩna mothe ma ũrigiti nĩ makinya mũthia andũ nĩ meragwo atĩ gũtirĩ mũndũ ũkaga ũrigiti tondũ maũndũ mothe ma ũrigiti eh, marĩkoragwo makĩrũmbũiyo na njĩra ĩgwetete rungu rũrũ rwa SHA no ciranĩro cia SHA rĩu irorete kũharagana ciothe Eh, nĩ ũndũ wa ũtingiaru wa ciringi birioni igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtandatũ na ithathatũ nĩ gũkorwo andũ aingĩ rĩu ona nĩ matigĩrĩtie maruta maya maca andũ aingĩ matikoretwo makĩruta maruta maya maca ũguo oro mũthenya ciĩranĩro iria ciranagĩrwo rungu rwa cana kĩrĩa andũ makoretwo makĩamũkĩra maya nĩ maũndũ merĩ maraihanĩrĩirie na maũndũ merĩ mathiĩte na mbere na kũraihanĩrĩria eh, no rĩu ningĩ ũndũ ũyũ kũratuĩka nĩ wĩhĩrĩirie eh, kana ũrĩa wĩhĩrĩirie mathĩna maya maca kĩũndũ kĩmwe gĩkoretwo gĩ thĩna mũnene nĩ atĩ

acio no tu makoretwo makiruta mbeca muno aria makoretwo makiruta mbeca ni andu aria mandikitwo wira tondu andu aria mandikitwo wira no mbeca cio irengagirwo haria gikenge-ini andu aingi ta aria jua kali na guku ni kwa andu aingi makoragwo andu aingi aria makoragwo thiini wa sector ya jua kali aya matikoretwo makiruta maruta mao ma SHA tugithii kurikiriria na nĩguo kũrĩ uguo niguo kuri kurikiriria hau haya ore